Matthew 21 As Jesus and im disciples near Jerusalem, dem come reach Bethphage for Mount Olives. So Jesus send two disciples come tell dem, Make una go the village wey dey una front. Una go see one donkey and im pikin wey dem tie for there. Make una loose am and bring dem come meet me. If anybody ask, Why una dey loose the donkey dem? Make una answer, The Oga need dem and e go bring dem come back now now. Dis tin happen so dat wetin di profet tok go bi tru, Tell Zion pipol, Si, una King dey kom meet una, e humble imself kon sidan on-top donkey. Di disciples kon go do as Jesus tell dem. Dem bring di donkey kon put dia klot make Jesus for sidan on-top. Many pipol spread dia klot for road, odas kot palm leaf kon spread dem for road too. Pipo wey dey go for Jesus front and dem wey dey follow am for back con dey shout, Praise David Pikin! Di pesin wey come with God name, God go bless am! Make we praise God wey dey heaven! As Jesus enta Jerusalem, di town scata, and pipo con dey ask, Who be dis? Pipo wey dey follow Jesus con say, Dis na Jesus, di prophet from Nazareth wey dey Galilee. Den Jesus enta di temple area, come drive all di pipo wey dey buy and sell inside di temple, e scata di table and chair wey di pipo dey take shange money and sell dove. Jesus come tell dem, God word sey, Dem go call my house prayer house, but una don turn am to where tief dey hide put. Jesus heal pipo wey blind and doz wey nor fit waka inside di temple yard. But wen di priest oga dem and di law teachers see di wonderful tins wey Jesus dey do and hear shidren dey shout, Praise David Pikin! for inside di temple, Dem kon dey vex. So di priest oga dem and di teachers kon ask Jesus, Yu dey hear wetin dem dey tok? Jesus ansa dem, Yes! Una neva read sey, Na shidren and small pikin wey dey suck brest go praiz God? Jesus kon leave dem go Betani kon stay der till daybreak. For early morning, as Jesus dey go back to di town, e kon dey hungry. E si one fig tree for road, kon waka go where e dey, but e no si anytin pluck, bikos na only leaf di tree get. So he come tell the tree, You no go ever bear fruit again. At once, the fig tree come begin die. When the disciples see wetin happen, dem surprise come say, Wetin make this fig tree quick die like this? Jesus answer them, I tell una true word, if una get faith and una no dey doubt, una no go only do wetin happen to this fig tree, But if una tell dis mountain, Make you move go inside di sea, e go go. If una believe, una go get anytin wey una ask for wen una pray. Afta Jesus enta di temple, di priest oga dem and di elders con ask am wen e dey tish sey, Na wish pawa you take dey do all dis tins and who give you di pawa? Jesus ansa dem, I wan ask una one question, if una answer me then me sef go tell una which power I take dey do dis things. Where John baptism come from, na from heaven or people? Dem come dey talk about the matter among themselves say if we say na from heaven, e go say then why una no believe am? But if we say na from people, we dey fear the people because dem believe say na prophet John be. So dem answer Jesus, we no know. Jesus come tell dem, me sef no go tell una which power I take dey do all dis things. Wetin una think? One man get two boys, e tell one, My pikin, go work for my farm today. Di boy answer, I no go go. But after, e shange im mind con go. Di papa con tell di other boy di same thing. Dis one con answer, I go go sir, but e no go. Which of di two shidren do wetin dia papa want? Dem answer, Na di first one. Jesus con tell dem, I tell una true word, tax collectors and ashawo dem go first una enter God kingdom. John di Baptist kon show una di true road and una no biliv am, but tax kolektors and ashawo dem biliv am. Even wen una si all dis tins wey I du, una stil no shenj una mind kon biliv God. Make una hear anoda parable, One man plant vine for en farm, fence am round, dig pit where dem go for to press di fruit wey dem go take make wine and build where sikioriti go stay. den e rent di farm give farmers kon travel go far place. Wen harvest time rish, e send dem savants go meet di farmers make dem gi am en own share, but di farmers seize di savants, beat one, kill one and stone di oda one. Den di man kon send some oda savants wey dey plenty go meet di farmers and dem do di same tin to dem. At last, e send im own pikin go, dey think say maybe dem go respect im pikin. But when the farmer see the boy, dem come tell each other, The landlord pikin wey go inherit im papa property after im don die na im dey come so, make we kill am and collect wetin go be im own share. So dem seize am, throw am comot from the farm, come kill am. When the man wey get the farm go come, wetin una think say e go do those farmers? Dem answer Jesus, E go destroy those evil people. den e go hire di farm give oda farmers wey go gi am wetin bi im own share wen harvest time rish. Jesus kon tell dem, Una neva read God word sey, Di stone wey di builders reject don bikom di pillar? Dis na God work and e dey wonderful for awa eye. Na dis make I tell una sey dem go take God kingdom from una and dem go gi am to pipol wey go bear di kind fruit wey e want. Di pesin wey fall for dis stone go skata and di pesin wey di stone go fall on top go grind to powder. Wen di priest oga dem and di Pharisee pipo hear Jesus parables, dem con know sey e dey tok about dem. So dem con dey try to arrest Jesus, but dem dey fear, becos di pipo believe sey na prophet e be. Dis na Greywood Whispers, voice wey no loud but get sense.